Croeso nôl i Label Deg. Nawr heddi ni myn' i drafod Diwrnod Rhyngwladol Merched. Ma'r diwrnod 'ma 'di bodoli ers 1917 a pha ffordd well o dreulio'r diwrnod yma gyda merched Label Deg! Haia! Hi! O, o'n i'n meddwl heddi allen ni holi cwpl o gwestiyne i'n gilydd. Dwi'n gwizio. Ia? Chi eich ffordd it? Chi eisiau fi ddechrau? Ia, go, go, go. Iawn. Iawn. Uh, papur a beiro yn barod? Barod. Yn barod. So, cwestiwn rhif un. pa flwyddyn gafodd menwod Pryden yr hawl i bleidleisio?

O, dwi'n dweud da, oce. 1967. Oce, Cels? 1929. Ww, oce. Na, um, 1918. O! Ah! So meddyliwch, nath y diwrnod rhyngwladol menwod cael ei greu yn 1917 a blwyddyn yn ddiweddarach gath menywod yr hawl i bleidleisio. Ti'n claf? Na. Waw. Iawn, so dim pwynt, sori, ond mlaen i'r cwestiwn nesa. Ie, okay. dwi'n siŵr beth ni'n meddwl amdano. Barod? Cwestiwn 2. Yn 1912, fe nath Mary Anderson ddyfeisio rhywbeth ar gyfer ceir. Beth? Mae hwn, guys, di honestly, reit, Just geswch a na i waethoch chi wedyn, obviously. Pwy dyma'n inventio'r olwyn? Na. Na, na, na. na. Na, dwi actually meddwl bod fi'n gwybod hwn. Ti eisiau help? Mae fe ar... Na, na, na. Allan i'r car? Ie, as in, dwi e ddim yn rhywbeth tu fewn y car, mae fe rhywbeth tu allan y car. O, oce. Okay. Mae gen i ateb. Okay. Yn ateb ni ydy corn, as in honk yeah. slash wing mirror. Okay. Oh. Yeah. Mae da fi slash fyd. Ia, ia. Y, y mirrors, wing mirror, ti'n ei na, ia. Yn y blaen, yeah. like, yr rhai fach. Neu fel goleuadau'r car. Oce, okay, so, so chi bell off. Um, windscreen wipers. O! O, oedd pobl yn 1912 yn gyrru rownd heb windscreen wipers? O'n i ddim yn, fel, o'n i ddim yn meddwl bydden nhw'n wedi cael windscreen wipers yn 19... Ond wnaeth hi ddyfeisio nhw, so Mary Anderson wnaeth ddyfeisio nhw. Ocê, a cwestiwn olaf o rownd Cadi. Dyle hwn fod yn eitha... Oce, okay, iawn, a eisiau gweud e. Neu a paid. Yn mas tir yng Nghymru, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf sefydliad merched y WI. so, ym mha sir, county, uh, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf sefydliad y merched WI. Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Fôn? So, Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Fôn? Eisiau? Sir Fôn. Ti Go iawn! O! Go iawn! Na, genuine. So, yn Sir Fôn, nath um, gynnal y cyfarfod cyntaf. Oh my gosh! Ew, Sir Fôn! Ew, Sir Fôn! Carched, da iawn. Oedd hwnna yn anodd, ond dwi'n falch dysgu stwff. Ia? Da ni dysgu, dyna di pwrpas heddi yma. Oce, okay, gael i efo cwestiwn e fi? Hei! Hei! Byddwch chi'n gyfforddus? Pawb, pawb yn barod? Barod! Barod! Barod! Oce, okay. croeso i Quiz Celyn. Cwestiwn rhif un. Amelia Earhart oedd y ddynes gyntaf i hedfan drost pa fôr? A. Môr yr Iwerydd. Taba. Y môr tawel. Dew, new, new, new, new, new, dyrym, dyrym, dyrym, dyrym, dew. Ocê, so Cadi, fedra i gael ateb gyda ti, os gwelwch yn dda? Ie, siŵr. Yy, fi 'di mynd am by. Ocê. A geisha? A. Ac yr ateb cywir ydi A. Guys, ydych chi'n gwybod sut dwi'n gwybod yna? Dwi'n meddwl. Na. Um, ydych chi'n gwybod Night in the Museum? Ie, yeah, oh, ie, yeah, Eha sydd sydd yn yna, ie. Yeah. Ia, ti ia. Ti'n cofio i ddeud yn y ffilm. Dyna ni. Reit ta, cael barod i rhif dau. Ia. Da ni'n mynd i ddweud gymnasteg rwan, ferched. Mae gan Simone Biles, sydd yn 23 oed, 30 o fedalau gymnasteg o'r gemau Olympaidd a phencampwriaethau'r byd. Ond o ba wlad mae hi'n dod? A. Rwsia. Tapa. America. Da. OK, diddorol. Cathy? Fi di mynd am y Prydyl Omber hefyd. Dwi'n falch iawn o gyhoeddi bod y ddwy ohonych chi'n gywir. OK, cwestiwn nesa. Mae hwn yn... Sna ddim opsiwn yma yma, so dwi'n greulon iawn efo chi. Pwy

Y fenyw cyntaf ddu i fod y 'First Lady' yn yr UDA. Ateb fi 'di Michelle Obama. Ok, a Cadi? Ie, yeah, dwi'n siarad o'r ba yma. Da iawn! Ti'n embarrass mor hawdd. O, oh, babes, mae'n iawn. Dyn ni ma. I ddysgu! I ddysgu! Pwy yw'r actores uh, naeth ennill wobr Emmy um, y Menyw transgender gyntaf i ennill y wobr yma. Dwi, dwi wedi roed Lorn Cook. Um, mae hwn profi'n wrong, ond rhywbeth fel Lucia neu Lucia Carter. OK, yr enw yw Laverne Cox. Yes, llwyr, oedd Lauren Cook. Na, i fod yn deg, dwi'n dwi meddwl dwi, dwi dim ond i clywed amdano hi oherwydd mae o'n y gymuned o gwybod ta. Yeah. Uh, mae, yeah, mae jyst yn neud gymaint am pobl yeah. traws. Oce, okay, cwestiwn ola ferched, ia? Yeah? Dwi'n iawn. Pwy yw'r menyw sy'n siarad lan am caru eich corff, body positivity, gyda caneuon pop allan ar y foment? Hmm. Gwybod, fi'n gwybod, fi'n gwybod. Cadw. Lizzo. Celen. Dwi'n misio, dwi'n misio dweud ateb fi.